Guru kita Al Ustadz Hindra dari Banjarmasin. Kada bepadah sidin kada datang. Handak surprise mungkin malam ini. Sampai mana ampatku tadi? Nah, kata Nabi Musa, kada sanggup, karna kita ini hidup sahari samalam cuman dikasih waktu dua puluh ampat jam. Kalau lima puluh kali sambahyang dibagi rata baarti dua puluh menit sakali sambahyang. Dua puluh menit sakali sambahyang kada sawat maapa-apa lagi. Ibu-ibu gin garasut bamasak, hanyar mahidupi kumpur, balum manggurak banyunya, azan pulang, mati idin pulang kumpur, sambahyang pulang, imbah sambahyang sambung pulang mahidupi kumpur, hanyar manggurak banyunya, balum dibuat barasnya, azan pulang, sambahyang pulang, kabila makanan? Kan kasian. Lakian kaytu jua. Nang laki hanyar menculup silawar handak bagawi ka kabun, azan pulang, pacul pulang silawar, sembahyang pulang, kena pasang pulang silawar, azan pulang, pacul pulang, dijamin silawar rabit di tangan. Kada sawat bagawi. Nang kasian nasib kaum kada kawa bulik ka rumah. Dijamin kaum tuha dalam masjid. Ujar Nabi Musa tawar haja. Akhirnya ditawar babulik-bulik tatinggal lima lagi. Yang lima ni kada kawa ditawar lagi. Siapa orang berani maninggalkan sembahyang lima waktu tadi sudah dibaca syairnya.

Dianggap nyaman. Hari hujan, Alhamdulillah, banyu kada menukar. Hari panas, Alhamdulillah, jamuran karing. Ada beduit, Alhamdulillah, kada beduit, nasib lah. Mau diapakan? Sudah kada beduit, bini bemamai, laki merangut, anak merajuk, mintuha umpat campur, naik tensi, keluar duit menukar peramik. Ternyata urang mengeluh ketika dapat ujian hidup bukan bertambah nyaman tapi bertambah sulit. Maka itu jangan mengeluh kita hidup. Amalannya sembahyang lima waktu jangan ditinggalkan. Kalau kita mengeluh tambah parah. Ada kisah orang becabut gigi sepuluh orang teimbai lalu beantri seikong bedhulu. Lalu nang bedhulu ni tadi kada tahan menahan sakit. Takuciak sidin. Doktor beranai haja. Akhirnya disiapkan doktor ubat, tulis nang nota, sakali bayar dua juta. Oh jar nang bacabut, kenapa maka dua juta? Maka ulun mencabut sebilahannya. Semalam sebilah dua ratus jua, kenapa dua juta? Jar doktor, tahulah ikam maka dua juta karena ikam ni bakuciak. Makanya dua juta, apa sebab karena ikam bakuciak, pasianku nang sambilan bulikan, ada jadi bacabut gigi. Haan cuba, saikong sabilah haja bacabut sambilan bilah, kalo sambilan bilah kan kali dua berapa, sajuta lapan, ambatmu dua ratus, pas ai dua juta. Makanya kita ni jangan patai mangaluh, mangaluh tu tambah masalah, hidup ni santai saja, apa nang kita kahandaki kada dapat, jangan sedih hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah manyuruh kita hidup di dunia ni dua haja, partama, jangan sadih hati, nang kadua sibukakan diri dengan ibadah. Selesai. Apa nang kita kahandaki kada dapat, baita itu bukan ambat kita, dasar ambat urang jua. Rezeki, nasib, juduh kada parnah tatukar dengan urang. Kanapa? Karna kata Imam Syafi'i, rezeki, nasib, juduh bagaikan bayangan, kamana kita pargi bayangan umpat, handak dijajak urang ka bayangan tatap kada tatinggal.

Urang ni meramal ternyata telapak tangan anak ini ada ciri-ciri mati disambar buhaya. Lah abah mamanya kan takutan lah kalu kubujur ramalan ni. Maka pindahan ka pagunungan dijual habis rumah nang di tepi sungai. Sakalinya anak ni ganal ganal ganal bisa bagawi. Umpat mancangkul mancangkul mancangkul tacangkul batis, luka, impiksi, bananah, buruk, buruk, mati. Setelah diselidiki apa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buhaya. Nah, lah, lapas buhaya laut, buhaya darat nyambar. Makanya bila manukar cangkul, jangan cap buhaya, cap hayam haja. Jadi munnya mamatuk kada mamatii. Ada kisah lagi, ulun dapat di YouTube nih. Ada kisah orang ini bakawan baik bakawan baik awan malaikat, malaikat Israil. Kenapa kada dipadah guru? Ngarannya Adul. Ulun minta maaf lah mun sama ngaran. Adul ni pokoknya patuh bangat lawan malaikat Israil, bakawan, kamana-mana bisa be Mun batitalipunan tahulah kada mungkin tapi kan patuh bangat. Nah rupanya suatu saat malaikat Israil ini mambaca takdir. Rupanya takdir nang barikutnya isuk nang bakal dicabut nyawa Adul. Waduh ujar malaikat Israil, ini kada nyaman wan Adul ni mun kada bapadah badahulu. Akhirnya tulak ai malaikat manamui Adul, Dul minta maaf ikam isuk kena giliran mati mai ja Dul, aku masih anum. Kada kawa tu lah jah, takdir kaitu sudah. Kawa lah ja Adul dihuhurupi awan nang lain. Coba am ja Adul aku malihat catatannya, cak diitihi Adul paling atas. Itihi ka bawah ampat lima tahun, sapuluh tahun, hanyar ada ngaran Ihak. Ihak ni badatangga wan Adul. Jar Adul kawa lah bahurup wan Ihak ni nah. Ihak ni tuha dah, dua kali mati bini dah sadangannya mati. Ujar nang malaikat kada kawa dul ai. Itu sudah takdir, bah jadul masa kita kawan kada bisa membantu, apa guninya bakawan kalau kada bisa membantu kawan, heh ujar nang malaikat Israil, kawan kawan jua tapi kan takdir kada kawa diubah ubah, majadul kan ni rahasia kita badua kan ihak kada tahu jua, kada bisa jar malaikat bila datang ajalnya tetap, tapi kada kaitu pang pembicaraan ni kisah haja, sakalinya. Oh kaitukah Jadul, mun kaitu Jadul pian jangan lakas bulik hari ini. Kita manjarang banyu hulu, kita ngupi haja hulu. Karna kisah malaikat bisa ngupi. Amun aslinya kada bisa ngupi malaikat ngintu, kaya pang bisa ngupi, makannya kada bisa. Maulahakan Adul kupi, sangakan guring pisang. Lalu malaikat tadi mamakannya kah guring pisang wan kupi tadi dalam kisah, amun aslinya kada. Rupanya kebanyakan kalu makan kakanyangan, taguringan, bagini taguringan adul punya kesempatan baik untuk merubah takdir, ambil adul buku catatan tadi, hapus adul ngaran paling atas, pindahnya ka nang paling bawah, ihak nang di bawah naikakannya ka atas, nah jar adul selamat ihak isuk mati. Rupanya begitu malaikat tadi bangun, aduh jar malaikat nyaman bangat dul ai, Masakanmu, banyumu, aku ni kada kawa mambalas apa-apa kacuali ucapan tarima kasih dan aku karna kabaikanmu aku kada jadi ja malaikat mancabut nang paling atas aku nang paling bawah haja nah jar Adul salamat tam maka tapindah ka bawah dah kada kawa bu ai lari dari takdir kada kawa kayapa ja hibatnya maka hidup ni jangan sedih hati santai saja sibuk akan diri dengan ibadah

Gelumbang bedangong nin tuh, maka bibinian paling ketakutan di gelumbang. Mun lalakian bisa ketakutan tadahulu dah, nang kada bisa bakunyung. Tapi urang tetap, apalagi kamarin ulun manyaksikan haul abah guru sakumpul, itu kalu kada wali kada kaitu. Di apa dibaritakan nang hadir di atas tiga juta, memang bujur. Kenapa? Karena ulun menyaksikan sorang. Ulun ni ada jadwal pagi Ahad, lalu ada usul diginsil jadwal. Kamana mengginsil, mun jadwalnya sudah panuh sampai tiga puluh hari di sana. Jadi, kata yang satu, batalakan haja, jauhku kaini haja, kau takutan kada hadir, jin ha bedahulu. Aku bagaimanapun kada mambatalkan undangan, karena kalau dibatalkan undangan batantangan dengan abah guru sakumpul, awak handak ka situ kalau ku kada kawa masuk jua masih, di talipon ulun, pagi ahad paling lambat harus masuk ka sakumpul, kalau kada kada kawa, marah ulun pasrah haja, pagi ulun maisi daerah anjir, itu labih kurang anam puluh kilo jaraknya. Azan zuhur ulun masih di jambatan beritu tu, tapi alhamdulillah begitu dari situ ulun melihat urang nang tulakan tu kaya apa niur hanyut, bejurut, ada nang tasangkut, ada nang tahanyut, tasangkut, tahanyut, kanapa? Karena makan gratis kebabanyakan. Nang mengandang tu banyak, kami tu kalo mobil handak membuka panuh mobil tu nasi bungkus. Kayak peniup hanyut tesangkut maju tesangkut maju. Kami membiluk pulang, sampai di Banjarmasin kada kawa lagi, penuh. Maka Banjarmasin ka Martapura tu kada kurang sejam. Situ sudah penuh, perjalanan mobil sejam, sudah penuh, akhirnya kami menyimpang ke kanan. Saluk sana saluk sini, sampai pulang di lingkaran Banjarbaru tuh, handak maarah ka Martapura, kada bagerak di situ. Akhirnya biluk lagi ke kanan, akhirnya tamacit jalan jua ai, kada kawa bagerak lagi, turun saya, bagitu turun alhamdulillah para rilawan pinandu, habis am saya diamankannya, dibawa masuk ka dalam itu pakai kendaraan kada kurang enam atau tujuh kilo, itu sepadat kaini nah, tapi urang kada duduk. Urang masih begerak, jadi kawa masih jalan jalan jalan, tapi yang menjemput urang dalam, mimang pakaian tertentu, alhamdulillah sampai ke situ, mimang betul lah, kalau tiga juta nang hadir kada kurang, itu kasat mata, kalau kada wali kada kaitu. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul ambiya bila dipandang manularkan manpaat.

Limbah kana hujan ditanam nangapa haja tumbuh, kadang kada ditanami gin tumbuh, timbai batang kangkung tumbuh, baakar, nang hibat lagi dihirai urang tumbuh, cabai, karna nang bahirak tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik, kaluar bibit cabai sapakit dengan pupuknya, napa kada luuh puhun cabai dihiga nior, napa labat buahnya, maka kita bila ka kabun urang tatamu puhun cabai manyaurangan labat buahnya, parlu dipartanyakan.

Sangking mahabbahnya di mana-mana rumah ada tu di dalam tu ada rumah anu gambar sidin aku malilihat ai jua jaku mana gambarku dede sanunuhan ada tahu lah sanunuhan ada tu di simpang jalan sana tu bahujan bapanas aku makanya aku bila bulan maulid bulan rajab asa mariap dingin awakku hari-hari bahujan bapanas bahujan bapanas bararti kita balum tamasuk ulama warasatul ambiya.

ujar Kiai Hamid bawa bulik hulu, minggu hadapan ikam kesini lagi. Sudah minggu hadapan datang pulang bibini ni membawa anak, dinasihati oleh Kiai Hamid, ikam jangan lagi bakucup uyah, sakannya bulik ma asi. Mamanya terima kasih wan Kiai Hamid datang mengucapkan terima kasih, cuman penasaran kanapa maka betimpu kaya urang betunangan, biasanya urang betunangan kan malam jumahat ni belamaran, malam jumahat dudi penentuannya, ini memadahi kanapa kada semalam haja memadahi, ujar nang. Mamanya, kanapa kada minggu partama pian mamadahi? Ujar Kiai Hamid, macam mana ulun handak mamadahi anak pian? Ulun gin waktu itu katuju bakucup uyah haja ujar Kiai, kawa mamadahi urang jar sidin. Nah, ulun saminggu ni baampih mangucup uyah, hanyar kupadahi, tarnyata urang tu bacakap hati ka mulut masuk ka hati. Itulah ulama warasatul ambiya, apabila kita mamuliakan sidin maka.

Undang ustad ini, maaf saya beistri, undang ustad ini cacarian orang ustad. Sekali pada malam hari ini di Grand Citra takumpul guru-gurunya ustad mesin sunyaan. Belakang ni ustad sunyaan ni. Han ka bebanyakan. Jadi ngalih ni yang pandir di hadapan ustad ni. Ustadnya di belakang, nang di hadapannya. Pintar-pintar semunyaan jua han sama-sama. Maka nang ditanding ini tadi hayam saungan lawan hayam berumahan. Nah, hayam saungan ini memang sudah lapas ke luar negeri pang sudah.

Ah, setuman ampe. Hah? Oh, kayak itu leh. Yang kedua Tuan Guru Hendra. Hendra kata nih. Nah, ini kada tahu janalnya baru malam ini tetamu jahabar dari Kalimantan juga lah. Nah, jauh-jauh datangnya kenapa mang dari Parit Sapat situ nang diundang pulang penceramah. Allahu Rabbi. Ada guru hipni dari pematang lumut dan guru-guru yang lain, nih guru syukur ada di belakang, anggaplah ini latihan ceramah, ini juri-juri di belakang nih kena, jadi kena bila talalu lawas surungi kartu ampih dintu kena, bila salah kena apa namanya dikasi pulang kartu lagi nilai kurang gitu, nah jadi sada bedapatnyalah malam hari ini. Yang saya hormati tuan rumah Ahlul Bait sarta jamaah sakalian yang hadir dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ne bapandir udah salah-salah udah bacampur gugup. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di sini mengabulkan hajat tuan rumah, jadi kada lawas tumat barang ngarannya hajat.

Kaya dimana tadi? Kakawanannya datang, datang ka rumah badua, batiga, baampat. Him, him, ujar kakawanannya, kau jadi urang alim wahini ihim lih. Alhamdulillah, ujar Ibrahim Adham, kami ni him ai ja, dari dahulu kita bakawan lagi halus, sampai wahini kami kakaini pang.

Pamalar kada suah basadakah. Paham kada payah nyaring bu nah. Dengan kawan bawai kawan minum kada suah. Tatamu di pasar minum basungkup takutan galitan kawan.

Datang orang seorang pemuda, awak ganal, parut ganal, kulit hirang, besalawar handap, bebaju kada, datang. Beingkangan datang. Bediri lih. Datang ke rumah Ibrahim Adam. Ibrahim sedang duduk.

Baju baandak di bawah ujub sudah. Simpai di bawah ujub andak. Ingat akan dem. Ndak kanal kata Ibrahim, memang ndak kanal betul. Bujur ndak kanal bujur. Ingat akan aku nih. Sampai ingat akan ngaran aku. Aku nih him. Kata yang datang betabuk dada.

Baru sakali caramah ka diundang urang ka Jambi pa minggu dahulu tu lah baso Jambi pula. Urang lagi ka banjar banjar sana bacaramah kada hiran ha urang leh eh. Aku nak tanyo dengan kau. Apanya aja Ibrahim nang kau takuni.

Nang gawian maksiat kaya kira ada leh guru. Nang guru nang dari banjar nih ada nang guru nang gawian maksiat di gawi dosa kada dapat ada leh. Bingung Ibrahim, aduh tunggu Ibrahim. Asa kada ada aja Ibrahim nih.

Nang baju bandak di bahu tadi. Nah, itu boleh. Jadi maksiat aku jalan terus, dosa aku kada dapat. Nah, begitu maunya. Sama urang wahini kaitu jua handaknya. Dosa gawian maksiat. Nah, katuju kan? Nah, kalau ada jalan keluarnya itu pasti katuju. Aku gen handak jua. Nah. Ada. Berapa hen? Ampat kata Ibrahim. Empat macam. Boleh kau kerjakan maksiat, tapi kau dosa ada dapat. Sampaikan hen, aku hendak benar mendengar nang itu tuh. Nang itu tuh nang ku cari selawasan nih. Kata pemuda tadi. Nang lain aku kada cari, yang kada dapat dosa tuh aku hendak.

Mun kaitu, ujar Ibrahim, sasadangnya haja babatuh, sasadang udah tu bah, sadang udah tu bah. Oh, ujar nang anu tadi, dimana lagi bacari tuhan salain daripada Allah? Ni nya urang nang babuat maksiat-maksiat tu tahunya tuhannya Allah jua, tahunya tuhan Allah tapi maksiat tu jalan. Nang kadua em, nang kadua, nang kadua, sambat, sambat, nang kadua. Yang kadua kata Ibrahim, kalau kau mau berbuat maksiat silakan berbuat maksiat, tapi carilah rezeki ataupun carilah duit yang duit itu lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taungut. Nang pamabuk ni taungut. Dimana mancari rejeki selain daripada Allah. Bajualan rejeki dari Allah, pegawai dari Allah, apa lagi bedagang dari Allah, bekabun dari Allah, beceramah dari Allah jua. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amun kaitu, jar kawannya tadi, kada dapat im. Semua rejeki tu ada. Justru karna rejeki tu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampih ha kawa barbuat maksiat. Tobat aja lah, kembalilah kawa kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibrahim. Eh, baru dua. Kalu ko nang lain ada lagi him, sambungnya. Nang katiga. Boleh kawa kerja maksiat, dosa kawa kada dapat.